Менә дуслар, мин татар әҗәле авылына килдем. Яшь Үзән районында аның инде тарихын белергә бик кызыклы исеме. Һәм ул бүген нәрсә белән яши? Менә инде мине каршы алды Гөлнара Фидаиловна, авыл башлыгы. Ничек хәлләрегез?
Әйбәт, Расим. Рәхмәт.
Сез монда авыл башлыгы булып күптән эшлисезме? Мин авыл башлыгы булып эшли башлаганга 11 ел китте инде. Ага.
Бу авыллар ничек соң инде? Үсәме или үләме? Юк, авыллар наоборот кимеп бара. Халык кими. Әйе.
Яшьләр авылда калмый, перспектива юк. Китеп баралар инде бөтенесе. Китеп баралар.
Авылда в основном олылар, пенсионерлар. Э.
Аңа тиң чиракта ферма күрәм, ул ошыймы соң ул? Ферма да Красный Восток ның животноводческий комплексы, Азалеево дип атала. Анда терлекчелек белән шөгыльләнәләр. Әһә.
Но яшьләрнең бит бик фермаларда эшлисе килми. Шулай инде, э, хә, офиста утырасы килә инде матур җирдә. А монда ничек теге э, халык күбрәк нәрсә белән шөгыльләнә соң? Гомумән теге ничек яши бу авыл?
Ничек дип әйтим икән, һәрберсе үз тормышы белән яши. Әйе.
Авылда калганнар шул Красновостокта эшлиләр. Әйе.
Киткәннәре шәһәрләрдә. Безнең йөздән артык менә пропискада булган, йөздән артык кеше Зеленодольская, Казан, Волжск. Барып эшлиләр инде.
Барып эшлиләр.
Күбесе торып эшли. Квартиралар алалар, сатып алалар. Ә авылда калганнар, минем әйткәнемчә, шул фермалар, РРда эшлиләр. Бездә отряд бар. ОАВЗ по Заволжье дип атала. Алар инде чәчүлек белән шөгыльләнәләр. Әйе. Ә менә күбесе әле шунда эшли. Аһа.
Күбрәк өлкәннәрдер инде монда, әйеме, яшүчеләр? Авылларда күбрәк өлкәннәр, пенсия яшьтәгеләр инде. Әйе, сезнең
авыл җирлегенә ничә авыл керә инде? Безнең авыл җирлегенә биш авыл. Әйе. Менә Татар Әҗәле, Рус Әҗәле, Татар Наратлысы, Рус Наратлысы и Карашәм дигән авыл. Әйе, монда
Кызыклы исемнәр тагын да бар икән, әйме? Бар, Татар җырында. кызыклы исемнәр. Карашәм дигән дә, әйме, кызык.
Карашәм тоже, Карашәм дип тә менә Ә, аңлаткан дип тә әйтәләр. әйе.
Менә монда теге күпме узып киткән бар, әйме, теге кызык бит исеме, Татар әҗәле дигән. Тат, теге русчасы Татарская смерть була, әйме? Әйе. Монда килеп төпләнгән кеше үзенең смертен ала дигән сүзме инде теге? Әҗәлен Беренчедән кө- шулай дип тә әйтәләр. Әйе. Үзенең э, үлемен тапкан, әҗәлен тапкан диләр Әйе. инде, беренчедән. Икенчедән, аннары Каюм Насыйриның китабында язылганча, Хаҗ Гали дигән Болгар ягыннан кеше килеп урнашкан. Ул алты кеше белән килгәннәр алар, аннары авыл барлыкка килгән булып чыга инде, ул китапта язылганча. Аннары Хаҗ Галине теге озынча иттереп әйтмәс өчен Аҗәли дип кенә җөргәннәр диләр инде. Монда бит рус кешеләре дә бар, Рус Әҗәле дип. Менә ул Аҗәлига әйләнгән. Шуннан инде Әҗәл дигән исем дә килеп чыккандыр дигән уйдырма бар, ривәят. Әйе, болай булса бик теге ни була бит бу, теге. Э, исеме бит не кызыклы. Әйе. Теге шундый кызыклы тарих иштәсе килә. Болай булса теге бик кызык талмый бит бу. Теге сүзне генә үзгәрткәннәр дә. Сүзне генә үзгәрткәннәр дә, әйе. Ну, дөресен Мин бит не уйлаганым монда татар әҗәле дип әйтелгәчтен дип ничектер әҗәл белән бәйле дип, әллә берәсен Теге үтергәннәрме анда, теге Юк, андый хәлләр- яулаганнармы, андый хәлләр ишетелмәгән. сугышлар булганмы монда?
Юк, андый хәлләр, конечно, ишетелмәгән. Әйе. Ну, Иван Грозный узган инде безнең бу территориядән. Ә Иван Грозный узганмыни? Әйе, Иван Грозный Казанга узган. баргандамы? Әйе. Именно менә А. шушыннан узган диләр. Менә бездә күрәсезме, ике зират. Менә татар зираты, өстәрәк керәшен зираты диләр. Әйе. И Иван Грозный узганда чукынырга булып чыга инде. Татар әҗәлендә.
Ә ничә өй? Хәзер 34 җырт, элекеге 200 гә кадәр булган, но только ул авыл именно менә хәзерге урынында түгел. Безнең бит инде Гөбнә елгасы ага, русча Кубня дибез инде без аны. Гөбнә елганың сының теге ягында рус әҗәле урнашкан, бу ягында татар әҗәле. Менә елганың бер ягында рус әҗәле булган, икенче ягында татар әҗәле. Ул авыл, элекеге авыл, Татар Әҗәлне елгага якынрак урнашкан булган. Ә-ә, бу.
Алар аннарсын күчеп килгәннәр менә монда, тау астынарак. Әйе. Хәзер ул вакытта ике йөзгә якын йорт булган, зурайган, дип сөйлиләр. Әйе. Ә хәзер всего утыз дүрт йорт, алтмыш өч кеше яши бүгенге көндә. Ә Рус Әҗәлендә ансы зурракмы соң или? Рус Әҗәле зуррак, анда бүгенге көндә менә йөз егерме сигез кеше яши. Әйе. Кырык өч йорт.

шунда чертә башладылар. Әле хәзерге вакытта менә бу авыл җирлегендә балалар бармы соң мәктәпкә укый торган? Бар, бүгенге көндә уналты бала йөри. Ә, әле бар икән аны. Бар. Ә татар әҗәленнән барлыгы дүрт бала, әле ул дүрт бала да булмаган булыр и, әгәр дә Идрисов Юныс абыйлар гаиләсе өч баланы опекага алмаган булсалар. Ә, әһә. Менә.
Яшьләр калмый әйтәм бит, туган балалар да юк хәзер авылларда. Менә Юныс абый

Яра, әйбәт бит инде, әзрәк шөгыль менә. Әллә кая да җөргәнче.
Ашарга эчәргә ала да чыгып китә ул. Яра, мондый исемле, кызык исемле авылда яшәү чиксез сезгә. Алар алардан соңлар яшьтән дә Теге татар әҗәле бит инде Русия кенә татарская смерть була. Ничек соң яшәү монда? яхшы, яхшы менә. Или теге исеме исеменә сез теге бик теге игътибар бирмисезме?
Менә аны Менә, менә бу, менә җулы гына дия. Менә аркылы чыгып булмый бит аны, аркылы чыгып булмый. Менә знак тора. Әйе. Аңа знакка бер ними. Бусы тора. Менә. Гүлнара Фидаилевна, без менә кая килдек хәзер? Без хәзер Татарәҗәле авылында. Татарәҗәле авылының почти иң олы кешесе инде безнең Татарәҗәле историясен яхшы белүче Мухтаров Ризван Гомәр улы. Ризван абый безнең. Әйе.
Зуран абый, ничек хәлләрегез? Хәлләр
хәзергә ярыйсы. Татар Әҗәле авылында яшәү ничек, күңеллеме? Ну, мин шунда туган, минем өчен иң якын авылым да. Һе.
Резан абый, Татар Әҗәле бит инде русча әйткәндә Татарский спирт була. Шулай. Нишләп авылның исеме шундый соң? Каян килеп чыккан ул? Бигрәк теге кызык исем. Ну, авылның исеменең чыгышы турында ике төрле уйдырма бар. Уйдырманың да дөресен без белеп бетермибез. Хаҗгали дигән кеше яшәгән монда. Ул килеп төпләнгән булырга тиеш инде бу җиргә, әгәр дә беренче риваять буенча. Әйе. Икенчесе менә монда Рус әҗәле белән без күршеләр инде. Элек авыл җылга аша гына булган бер нигә рус әҗәле белән татар әҗәленең Әйе. чикләре. Ну анда яшәгән кешеләр дә татарлар да, руслар да зыян күргәннәр. Менә олы юлдан йөргәннәр юлбасарлар. Әйе. Анда Ул сатып алучылар теге сәүдәгәрләр җулында булгандыр, шунда аларга шул э, табыш эзләп кешеләрне үтергәннәр, талаганнар. Җ- Шуннан соң безнең авыл кешеләре монда чишмә дә бар, чишмәсе дә булгач, ул җирдән күченеп килгәннәр менә монда. Мгм. Безнең авылның хәзерге э, яшәгән урынына. Әйе. Ну, аннан соң инде Икенче төрле риваять инде каяндыр нигә теге борынгы заманнарда Болгар җирен Чыңгыз хан әйе җимергән бит инде. Анда халык нә күрәсең бик каты кырганнар, качырга мәҗбүр булганнар. Кем кая кача, ала. Менә монда килеп, монда килеп төпләнгән. Менә Алар теге үлем, үлемнән теге качып монда килгәннәр инде. Ну вот э,
аларны да үтереп или колакка да алып киткәндә булганнарын да бар. Әйе, әйе. Менә шунда килеп төпләгән, төпләнгән дә бер симәне монда или калганнарымы? Менә бер э, авылның өлкән кешесе әйткән дә бүтән бер кайда бара алмыйм, әҗәлем шунда булсын дип. А.
Шуңа шундый әйбер бар инде, шундый. Шундый э, риваяте бар инде.
Әйе, риваять бар. Ага. Татар әҗәле белән рус әҗәле алсаң ничек аерыласың? Тегесе татарская смерть, маса русская смерть була бит инде. Ну, Нәрсәсе белән аерыласың алар? Ну, күрәсең ул анда Или сүзе калган да инде, просто теге русча, татарча куйганнар инде. Э, җирлекнең э, бер исеме булгач инде татарская Зелеева, русская Зелеева. Менеме Ризан абый миңа бер шундый кызык әйбер сөйләделәр инде шушы авыл турында. Янәсе, элек монда теге купецлар җөргән инде шушы авыл буйлап. Һәм аларны алар монда килгә курыкканнар, чөнки монда местные теге татарлар, җирле татарлар аларны я үтергәннәр, я бөтенләй белән талап калганнар дип теге. Шуңа күрә татар әҗәле дип исем кушканнар дигән Шундый сүзләр бар. Монысы дөрес микән ул? Мин мондый э, сүзләрне ишеткәнем булмады үземнең. Ну, Ага. э, революциягә кадәр булганда, революциядән соң монда 17 елларда менә монда Күл өстендә бер таучык бар. Аны әйткәннәрен дә алып бабай чабатасын шунда каккан икән дип. Ә аның бу җагындагы җирдән анда бик күп тракторлар сукалый башлагач күмелгән җир астында күмеп яшерелгән булганнармы да алар. Бик кыйбатлы әйберләр чыккан анда. Ну, алтын, көмештән ясалган. Хазин, хазинәләр инде.
Әйе. Әйе.
Аны кем табып, каядыр урнаштыргандыр, кем, кемнәндер музейга да эләккәндер инде. Хәзер бармы икән соң анда бер нәрсә? Барып карамыйкмы? Менә монда бу кыр, менә шунда сукалаганда чыккан ул. Хәзинәләр Карашан белән икән арада.
Аны карашаннар беләдер, бәлки аларга да. Ул хут теге сәүдәгәрләрдән калган әйберләр микән соң инде ул? Белмим, ул монда, күрәсең, аның байлары да булгандыр инде. Монда шул теге та, таулар булмаган дип уйлыйсыз инде сез, әйме? Талаулар талаулар булган ул только үзебезнекеләр тарафыннан түгел, үзебезнекеләрне талаганнар, рус әҗәлендә талаганнар анда. Аннары Арслан ваҗакларына җөргәннәр алар, Подберезье, шуннан Канашка да чыгып киткән булганнар акчасы. Канаш Чувашиягә. Әйе. Алар Ның кешеләре булгандыр бәлки. Менә монда яшәүчеләр, шулар шулар банда белән элемтә тучылар. Сез кайсы банда турында сөйлисез? Кемнең кемнең? Шәкүр.
Ә Шәкүр каракмы? Ага, ә тегеләр? Тегеләрнең тоже алар бит вязовыйдан. Шуның шуның белән боташтырырга мөмкин әле сезне, шушы теге. Ә җул бу җул Ул сәүдә җылы да булган инде, аралашу җылы да булган. Менә хәзерге Везовые поселогыннан турыга рус әҗәләр укылы киткән ул тагын кая волость ул Арсланда булмаган, нидә Багайда булган әллә. Менә Җоланың шундый ә талаучыларны минем ишетеп белүемчә алар оештырганнар. Талап кешеләрнең атлар белән килеп, шундый налет ясап, Әйе. алып китәсен алып киткәннәр, ә каршы торучыларны күрәсең инде үтергәннәр дә. Ә татарлар менә русча ә- әҗәле урыннан күчмәгән, безнекеләр күченеп менә монда килгәннәр инде. А.
Шулай дип сезнең әйтәсез килени бу теге шундый сүз чыгу менә якобы монда бу авылда купецларны талаганнар дип әймен теге шәкүр карактан килергә мөмкин дип уйлый әйтәсез инде шуны белән теге боташтырганнар инде теге тарихларын боташтырганнар менә дөрес шәкүр карак бит инде монда теге кушы районында булган бит кушы районында байбич районында шуңа күрә аның теге тарихы мондагы авыл белән туры китерергә мөмкиннәр дип шуннан теге шушындый сүз чыккан инде Гөлнара Фидәгызна, сезнең утыра торган җир кая соң? Эшли торган җир. Русия җирендә без. Ансы да менә Русия җире дип атала. Ансы да Русия җире. Авыр түгелме соң андый авылда эшләү диге? Мин нигәдер игътибар да бирмәдем. Бу авылга килүемә 33 ел була быел Алла бирса. Но нигәдер бер дә игътибар бирмәдем. Мин бит аны элек элеккечә теге Рус әҗәле, рус авылы булгач, гел русское зелье дип сөйләделәр бит инде. Русское зелье без аны әҗәл итеп воспринимать та итмәдек ничек ул вакытта. Аннары инде ул вакытта бит ике телдә язылмыйдыр и, русское зелье гына. Аннары татарчасы рус әҗәле булгач, э, куркынычрак кебек инде. Ә былай игътибар бирмәдек.
Юк, менә сез килгәчтен беренче тапкыр ишеткәчтен теге ничек булды сезнең теге реакция? Нәрсә дип уйладыгыз, бу исем теге татарчасы именно ишетеп? Менә беләсезме, бернәрсә дә уйламадым. Шулай тиеш булгандыр дип кенә уйлап куйдым.
Ты кургау хисе кызлар. Юк, андый хис булмады бердә. Юк, андый хис юк, кешеле. Булмады.
Җирле халыктан үз монда уйламый. Юк, уйламыйлар бер нәрсә, алар ияләнгән инде элегелектән. Шулай буларга тиеш дип кабул итеп алалар. Мәгънәсен белә алмыйсың син, каян чыкканын, нәрсә булганын. Бик белеп бетереп булмый. От иде белеп бетермиләр инде, әйтәм бит, Каюм Насыри язылган китапта гына укып, бераз таныштыр инде.